Helo a chroeso i'r ail fideo yn y gyfres ar Nearpod. Erbyn hyn, gobeithio eich bod chi wedi gweld y fideo gynta sy'n dangos i chi fel i greu cyflwyniad Nearpod. Uh, os ydych chi yn Nearpod yn barod, chi'n iawn. Os na, fe fydd eisiau i chi mewn gyfnodi. Dwi'n ni'n neud hynny'n syth nawr. Dyma ni, yn hytrach na creu y tro hwn, dwi'n ni fynd i My Library, gan taw yma mae fy nghyflwyniadau i, a dyma'r un dwi'n newydd greu, iawn, fan hyn, dwi'n ni glicio arno fe, sy'n llwytho fe, a wedyn fe welwch chi botwm ar y gweilod yn dweud live session. Dyna'r botwm sydd ei angen arna i I gael y cyflwyniad yma allan i'r disgyblion. Felly dwi'n clicio fyna yn syth mae'n rhoi cod i fi. Um, beth sydd angen i fi wneud nawr yw dweud wrth y disgyblion i ddefnyddio'r cod yma. Felly does dim ots os ydyn nhw ar gliniadur neu uh, ffôn Android neu rhyw ddyfais iOS, mae Neopod ar gael i bob dyfais, naill ai drwy app neu ar-lein. Felly beth rwy'n mynd i wneud i chi nawr yw um, dangos yn iPad i chi fan hyn. Jyst mynd i llwytho fe lan i'r sgrin. Dyma ni, sgrin yr iPad o'ch blaenau chi, lle ni'n ni esgus taw dyna'r disgybl. Maen nhw'n clicio ar lle mae'n gweud join a session, a mae'n gret, does dim angen rhyw um, e-bost neu unrhyw tebyg i na, chi jyst yn rhoi cod i nhw am y sesiwn, Clicio ar Done. Beth fydd yn digwydd wedyn ni, fe fydd y cyflwyniad yna'n lawrlwytho i'r ddyfais, lle os oes 'da chi ryw 30 o ddyfeisiau yn y dosbarth, yn amlwg fydd eisiau rhyw gwpl o funudau i wneud hyn, ond mae rhaid fi weud, taw Llyfr Da ni ar yr ochr ore dwi 'di wneud fel athro o ran pa mor gloi mae e'n lawrlwytho. Mae'r athro wedyn yn clicio ar Close, Nawn ni llwytho hwn ychydig yn uwch i chi ymddeiriad SUN fach, lle dyma beth bydd yr athro yn rheoli, dyma beth mae'r disgybl yn gweld. Dwi'n mynd i glicio ar y saeth yma sy'n gweud bod i'n mynd i'r sleid nesa. A dyma ni, yn syth byddai'n gofyn am enw'r disgybl, felly dwi'n ni weid yn syth i'r ddisgybl i roi enw cyntaf yn unig, na ni alw fe'n Gary am y tro, A dyna fe yn dod ata i, a sylwch wedyn y tu ôl i hynny, os na'r sgrin yn llai, os dwi'n ei wneud iawn fyna, sgrin yn llai, mae hwnna'n troi lan gyda'r athro. Felly o flaen y dosbarth wedyn, bydde holl uh, y disgyblion sydd ydych chi yn y dosbarth yn ymddangos fan hyn. Clicio i'r dde, a ni'n mynd yn syth i'r cwiz wnaethon ni osod, iawn, sef, mae Gogledd yr Eidal yn, naill ai yn, os na i ddangos yr iPad eto, Yn agos i Ewrop neu yn bell, dyma beth sydd ar ddyfais y disgybl. Felly os weda i yn agos i Ewrop a clicio ar Submit, nôl i'r athro fan hyn, fe welwch chi bod ateb Gary fan hyn yn troi lan. Fydd yn cymryd ychydig o amser a dyma fe'n cofrestru bod e wedi clicio'r A a'i fod, a bod 100 y 100 o'r dosbarth yn gywir. Mae'n ymgylchedd go iawn wrth gwrs, fe fydd 'da chi nifer o ddisgyblion fan hyn, dull cyflym felly o asesu ar gyfer dysgu, gweld os yw disgyblion yn deall yr hyn chi 'di sôn am. Beth dwi yn hoffi ymbyti fe yw, yym, yn fy mhrofiad i hefyd, mae disgyblion yn gwybod y byddech chi'n asesu nhw drwy gydol y wers a ddim am weld eu, yym, eu ateb nhw'n anghywir wedwn i o flaen y sgrin. Dyma fi fel athro, felly dwi yn mynd i ddangos y sgrin y disgyblion. Os gofiwch chi, fe greon ni cyflwyniad a oedd yn cynnwys, uh, neu slideshow, a oedd yn cynnwys tair delwedd, O ran y disgyblion wedyn, beth maen nhw'n gwneud yw defnyddio eu bysedd i symud o un i'r llall. Na, maen nhw'n llythrenol yn defnyddio bysau i symud yn ôl ac ymlaen, felly dych, dychmygwch pa mor wych yw hwn o ran ennyn diddordeb y disgyblion. Dim ond logo sydd fan hyn, dychmygwch eu bod nhw'n ffotograffiau neu'n ddelweddau neu'n waith celf, cyfle i nhw weld nhw'n lliw a reit o flaen um, eu llyged nhw sydd yn gret. Dwi'n mynd i glicio fel athro nawr i fynd ymlaen. A'r peth nesaf wedyn oedd um, egluro fel athro bod y gwastadedd y gogledd yn y gogledd ger y triongl diwydiannol a fe'n golygu tir gwastad ac yn y blaen, byddwch chi'n dysgu hynna lle mae'n ymddangos ar sgrin y disgybl. Dwi'n symud y weithgaredd ymlaen, a dyma'r un uh, open-ended cwestiwn, iawn, yr un cwestiwn y gore, disgrifiwch ardal gogledd yr eidl, lle fel disgybl dwi'n mynd i roi uh, gwastad Um, felly bod alpau yn y cefndir beth bynnag, dwi am rhoi. Lle byddwn ni moyn rhoi cyfoethog. Byddai'r goreion efallai yn rhoi mwy submit. A eto fel disgybl, os na i minimeiddio'r sgrin ma, sylwch yn syth, mae'n ymddangos fan hyn o flaen yr holl ddosbarth. Beth arall dwi'n hoffi yn bti hwn yw, os yw disgyblion yn cam sillafu, mae'n amlwg o flaen y dosbarth cyfan bod 'na patrymau yn ymddangos, ni 'di tynnu sylw at y cam sillafiadau cyffredin yn ni, a mae'r disgyblion yn cyfarwyddo â'r ffaith ein bod ni'n helpu'n gilydd gyda'n sillafu. Um, eto, sesi ar gyfer dysgu gwych yn y man a lle. Os ydych chi'n clicio'r share fan hyn, mae'n anfon gwybodaeth nôl i iPad y disgybl o ran canlyniadau nhw a'r dosbarth. Dwi'n symud y sleid ymlaen, wedyn mae hwnna'n ymddangos union yr un peth gyda'r disgybl, ganthaw jyst sleid arferol yw e, R'un peth ar yr un nesa, nes ein bod ni'n dod i rywbeth ychydig yn wahanol, sef y slide show. Felly o ran ni fan hyn ar yr iPad, eto, dwi'n gallu symud hwn gyda fy mysedd i, dwi ddim wedi dewis y delweddau gore, um, yn gant o ryw deg eiliad dreulies i yn chwilio amdanyn nhw, ond eto ond yw e'n hyfryd eu bod nhw'n gallu gwneud na, rhywbeth rhyngweithiol iawn iawn. Symudwn ni ymlaen trwy rai o'r sleidiau eraill, dwi'n mynd i glicio fan hyn, ar symud ymlaen, Dyn ni'n dysgu nhw am Turin, am yr ardal honno, mynd trwy sleidiau fel bod ei angen, ac yn y blaen. Iawn, nes ein bod ni'n dod i weithgaredd arall, y ffordd gywir y sillafu factory yn y Gymraeg yw, a am y tro newn ni fe'n anghywir, submit fan hyn, fel athro, os ewn ni tu cefn i hyn, dyma beth welwch chi yw rhyw chydig o eiliadau yn, yn yn digwydd, yn cymryd lle, uh, a wedyn yr ateb yn dod fan hyn. Felly chi'n cael canlyniadau dosbarth cyfan yn ogystal â chanlyniadau unigol. Eto, byddwch chi'n symud ymlaen wedyn trwy'r sleidiau nes eich bod chi uh, yn dod i ben gyda'ch cyflwyniad. Felly, PowerPoint yw e, ond o flaen um, llyged y disgyblion a mae'n asesu ar gyfer dysgu yn rhan o fe yn ogystal â'r diddordeb yna. O ran fy mhrofiad i gyda Nearpod, mae e wedi bod yn hynod llwyddiannus yn y gwersi o ran yr ochr dechnolegol o'r peth, hynny yw dim problemau mawr o ran pethau'n crasio neu'n cymryd amser i lwytho, sy'n. Ond os oes rhywbeth yn digwydd, am beth bynnag rheswm, 'na gyd sydd angen i'r disgybl wneud yw agor yr ap Nearpod eto, Iawn, a sylwch bod y, y cod wasad fan hyn, a fydden nhw'n agor yr app yna eto ac yn rhoi y cod yna mewn. Lle gwnau hynny yn gloi iawn fan hyn. Ti'n goffa gael y sgrin i fyny i weld y cod. Jyst i ddangos i chi, dyma ni, maen nhw'n gwasgu dyn a wedyn maen nhw'n mynd nôl mewn. A gan fod o wedi lawr lwytho yn barod, Bydd e ddim yn cymryd llawer o amser. Yy jyst am ddangos i chi y gweithgaredd yna lle yy o'dd angen i nhw dynnu y croes, iawn, so draw picture dwi'n meddwl yw e yn ni y pod fel gweithgaredd. Mae'n gweud i chi reit mae angen i chi roi croes lawr y gwylod fan hyn os dwi'n cyffwrdd ar yr iPad dwi'n gallu dewis lliw fyna dwi'n gallu dewis trwch y beiro sydd 'da fi a wedyn dwi'n gallu roi Rheina, lan fan hyn, ar fy iPad i, dwi'n gallu neud um, nifer o bethau dweud y gwir, dwi'n gallu rwbio bethau mas os na dwi'n teimlo bod e'n gywir, dwi'n gallu ychwanegu rhywbeth arall neu ysgrifen, beth bynnag dwi am wneud, tynnu uh, felly triongl ac yn y blaen. A wedyn, unwaith dwi'n hapus, dwi'n clicio ar send, a dwi'n gweud yes, a ran ochr yr athro wedyn sylwch, Ond eto, bydd e'n cymryd cwpl o eiliadau, ond mae e'n wych, mae'n ymddangos o flaen y dosbarth cyfan beth mae unigolion wedi gwneud, iawn? So mewn dosbarth go iawn, bydden ar ryw 15 i 20 i 30 o ddelweddau'n ymddangos fan hyn, a dwi'n gallu clicio arno nhw a gweld nhw, a wedyn rhannu nhw nôl gyda'r dosbarth os ydw i am. Eto, asesu ar gyfer y dysgu. Fel y soniais yn y fideo greiddiol, gallai hwnna fod yn ddarn o waith ysgrifenedig, tynnu sylw at wahanol eiriau, ansoddeiriau, yy, geirfa anghyfarwydd, beth bynnag yw e, yn eich dychymyg chi, mae e'n bosib gwneud e fan hyn ar Nearpod. Felly, rhywbeth pwerus iawn iawn yw Nearpod, fe fydd y fideo ola yn seiliedig ar yr adroddiadau, um, felly croeso chi wylio fideo rhif 3. Pob hwyl!